سڵاو هاوڕێیان من پشتیوان بابەکر لە زیرەکەوە لەگەڵتانم لەوانەی ڕابردوو باسی ئەوەمان کرد کە چۆن بە چات جی پی تی تێبڵ دروست بکەین و دەیتای تیا داخڵ بکەین لەم وانەیە ئەکسکیوتی ئەو دەیتا بەیسە ئاکەین کە پێشتر بە چات جی پی تی دروستمان کرد لە ڕێگەی پۆست گرێ ئێس کیوێڵەوە ئێوە خۆتان ئەتوانن دەیتا بەیسێکی تر دروست بکەن بەڵام ئەو دەیتا بەیسەی ئێمە بەکاریێنن لینکەکەی لە دیسکریپشنی یوتوب دانێی و توان بەکاری بهێنن ئێمە ئێستا چینە سەر پۆست گرێ ئێس کیۆل پیجی ئەدمین ئەکەینەوە سێرەکەین دوو سێرڤەرمان هەیە بۆی کۆنێکت بکەین بە دەیتابیسەکەمانەوە پاسۆردەکەمانە نووسین گەر سەیری بکەین ئێمە گەر دەیتەبیسەکەمان سیر بکەین بەڵام ئێمە پێویستمان بۆ نییە سیرەکەین پۆزگری هەیە بەڵام ئێمە لێرە پێویستە دەیتابەیسێکی نوێ دروست بکەین ناوێکی دێنین بۆ نمونە ناوێنین کۆرس دەیتا سیفەکەین ئەمە ئەو دەیتابەیسەیە کە ئێستا دروستمان کرد کلیک لەسەر کۆرس دەیتاکەین پاشان دەچینە سەر توو لێەوە کوێری توو ئەگەر سێری بکەین ئێمە لێرەیە

Ctrl A، Command و C ئەچینەوە سەر PostgreSQL پێستی ئەکەین ئەگەر لێرە هایڵایتی تەیبڵی دیپارتمێنتەکەمان بکەین و دواتر ئەکسکیوتی ئەکەین سەیرەکەی لێرەیە لە بەشی ئاوتپوتەکە پێمان ئەڵێ کوێریەکەمان بە شێوەیەکی سەرکەوتوانە گەڕایەوە وەکو وتم لێرە ئێمە سکرپتەکەمان نووسین لێرە ئاوتپوتەکەمان هاتێت بەڵام ئەگەر ئێمە هەڵەیەک لە سکرپتەکەمانە هەبێت لەو کاتەیە ئاوتپوتەکەمان پێمان ئەڵێ کە هەڵەکە لە کوێیە. بۆ نموونە ئەگەر ئێمە بێین سینتاکسی سکریپتەکەمان بگۆڕین، بۆ نموونە پرایمەری کی ئەکەین بە پرای کی، لەو حاڵەتەیە بێگومان پۆستگرێ لێی تێناگا، بۆیە ئیرۆرێکمان ئەیاتێت. ئیرۆرەکەمان چییە؟ سینتاکس ئیرۆر. لە دێڕی دووەما،

دەبینین کە ئەم تەیبڵەش بە شێوەیەکی سەرکەوتوو ڕیتۆرن بوو. ئەگەر ئێمە بێین ئێستا بمانەوێت ئەم دەیتایانە ببینین، یەکێ لەو ستەیتمێنتانەی هەمانە بریتییە لە ستەیتمێنتی سەلەکت، دواتر بە شێوەیەکی ورد باسی ئەم ستەیتمێنتە ئەکەین، سەلەکت ئۆڵ فرۆم.

تەیبڵی ئیمپڵۆییس هەمانن. زۆر گرنگە ئێمە کاتێک ئەمانەی ببینە دەیتە ساینتست یان دەیتە ئەنالیست پێویستە زۆر بە باشی لەو دەیتای لە بەردەستمانە تێبگەین. ڕاستە ئێمە چات جی پی تیمان بەکارهێناوە بۆی دەیتاکەمان بۆ دروست بکات. بەڵام کاتێک تۆ لە کۆمپانیایەکە کارەکەی ئەو دەیتایی دێتە بەردەستت دەیتایەکی ڕاستیە دەیتایەکە کە پەیندیدارە بەو شوێنەوەی کە ئیشی تیا ئەکەی، زۆر گرنگە کە لەو دەیتایە بە شێوەیەکی ورد لێی تێبکەین. ئەستەمە بتوانین بەو دەیتایەی کە لە بەر دەستمانایە بێوی لێی تێبگەین بتوانین کاری لەسەر بکەین. چۆن ئەتوانین لەو دەیتایە تێبگەین؟ بە شێوەیەکی سەرەکی بە بەکارهێنانی ستەیتمێنتی سەلەکت. بۆ نموونە ئێستا ئێمە لە تەیبڵی ئیمپڵۆییس سەلەکتمان کردووە کە هەموو دەیتای کە لە ناو ئیمپڵۆییسا هەیە پیشانمان بات. دەبینی کە ئێمە هەموو دەیتاکە ئەبینین. بە شێوەیەکی سەرەکی تۆ وەکو دەیتا ئەنالیستێک، وەکو دەیتا سایەنتیستێک لە سەدا هەشتای کاری تۆ بریتییە لە بەکارهێنانی ستەیتمێنتی سەلەکت. ئێمە باسی ئەوەمان کرد کە ئێمە ئێستا

ئەم دەیتابەیسە بکەی و بزان دەتوانیت دەیتە تایپەکانی هەر یەک لەم کۆڵمنانە بناسیتەوە ئەگەر سەیری تەیبڵی ستیودنت ئینڕۆڵمێنت بکەی پێم بڵێ لێرە چەند کۆڵن هەیە هەروەها لە تەیبڵی تیچ پێم بڵێ کە ئێمە چەند ڕۆمان هەیە لەوانەی داهاتوە پێتان شادەمەوە کاتێکی خۆش.